Salam mähriban imandaky doganlam. Salam gadyrdan ildeşler. Dogrulyk ýoly gepleşigimize hoş geldiňiz. Her biriňizi bu teleekranyň öňünde görmek we siziň biziň gepleşiklerimizi yzygiderli seredip, olardan ajaýyp hakykatlary öwrenmegiňiz bizi-de begendirýär. Bu gepleşiklerimiz arkaly siziň Ýaradan Ýaradyjy Rebbimizi tanamagyňyza we Oňa bolan imanyňyzda berkäp ösmegiňize we bular arkaly bolsa bereketlenmegiňize goşant goşup bilendiris diýip umyt edýärin. Amerikada bir köne, ýykylan bir jaýy alyp, ondan owadan we täze bir jaý dikeldýän ussalar barada bir telewizion programmasy bar. Adamlaryň bejerip bolmaz diýip taşlap zyňyk giden jaýlaryny satyn alyp, olary täzeden dikeldip, tanap bolmaýan bir görnüşde bejerişleri diýseň haýran galdyryjydyr. Kimdir biri ýaşaýan jaýyny bejermän, gurman, onuň könelip, erbet bolmagyna ýol berýär. Emma başga biri, dikeldip bolmaz diýilýän jaýy hem dikeldip, ony täzeläp, owadan bir jaýa öwürýär. Muňa meňzeşlikde, biziň durmuşymyz hem ýa dikelip abadanlaşýar, ýa-da ýykylyp, derbi-dagyn bolýar. Aslynda her bir ynsanyň durmuşy derbi dagynlyk ýolunda barýar. Çünki başdan başlap Adam atanyň we How enäniň boýun bolmazlygy netijesinde ynsanlarda günä ýaşaýar. Günä bolsa biziň durmuşymyzy derbi dagyn edip bizi Hudaýdan hem aýyrýar. Şeýtan hem bütin güýji bilen içimizde bolan günälerimiz bilen bizi duzaga salyp, bizi soňunda jähennem oduna tarap alyp barmak isleýär. Bizi bu ýagdaýymyzdan halas etmäge ne güýjümiz, ne ynsan akyldarlygymyz, ne-de ynsan tarapyndan döredilen dinler başarar. Hudaý bolsa dikeldijidir we Oňa ynananlaryň ýykylan durmuşlaryny hem dikeltmegi Ol başarar. Eger Hudaýyň bize bolan söýgüsi we merhemeti bolmadyk bolsady, biziň her birimiziň ömrümiz soňunda baky höküme duçar bolardy. Ine, içimizde ýaşaýan, bizi ölüme alyp barýan günäniň ygtyýaryndan gutulmak barada we Hudaýyň bize Isa Mesihde beren täze durmuşyndaky bize berilen güýç, ýagny Mukaddes Ruh barada öňki gepleşigimizde öwrenip başlan Rimleriň hatynyň sekizinji babynda ajaýyp hakykatlar bize öwredilýär. Geliň bilelikde bular barada öwrenmegi dowam edeliň. Men ilki sekizinji babyň dowamyndan käbir aýatlary okamak isleýärin. Ýazgylar şeýle diýýär, Şoňa görä-de, eý doganlar, biz indi ynsan höwesleriniň talaplaryna görä ýaşamaga borçly däldiris. Eger siz ynsan höwesleriniň talaplaryna görä ýaşasaňyz, ölersiňiz. Emma ynsan höwesleriniň ýaman işlerini mukaddes ruhuň güýji arkaly ýok etseňiz, ýaşarsyňyz. Sebäbi mukaddes ruha eýerýänler Hudaýyň perzentleridir. Hudaý bize Öz Ruhuny berdi. Ol muny gaýtadan gul bolup, gorkuda ýaşamagymyz üçin däl, eýsem, Onuň perzentleri bolup, Mukaddes Ruh arkaly Abba, Atam diýip çagyrmagymyz üçin amal etdi. Mukaddes Ruh biziň ruhumyz bilen birlikde Hudaýyň perzentleridigimize güwä geçýär. Bu taýda her birimiziň öňümizde saýlamaly bolan iki ýol bardygy barada aýdylýar. Biri bizi ýaşaýşa, çyn bagtlylyga, dikeldilen durmuşa we soňunda hem Ýaradan Hudaýymyzyň ýanyna alyp barýar. Beýlekisi bolsa, ölüme, diňe bir beden taýdan ölüme däl, baky ruhy ölüme we soňunda baky Hudaýdan aýrylyp, jähenneme bizi alyp barýar. Imanly bolup-da, günäli höweslerimiziň we isleglerimiziň boýunturgynda ýaşamagy dowam etsek, toba etmesäk we Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etsäk we dowamly ýüregimizi gatatsak, onda ölümiň bize garaşýandygyndan ýazgy bizi habardar edýär. Hudaý Isa Mesihe Halasgäri we Rebbi hökmünde iman edenlere olara günäli durmuşdan ýeňişli ýaşamaga ýardam eder ýaly, Özüniň gudratly mukaddes ruhuny berdi. Biz günäli höweslerimizi we günäniň güýjüni diňe Ol arkaly, ýagny Mukaddes Ruh arkaly ýeňip bileris. Ýagny isleglemmizi, höweslemmzi Mukaddes Ruhuň islegine we hakykatlaryna boýun etsek, öz düşünjelerimizdir pikirlemmizi Hudaýyň Mukaddes Ýazgylaryndaky beýan eden hakykatlar bilen we hakykatyň özi bolan Isa Mesihiň durmuşy we taglymaty bilen täzelesäk we bu hakykatlar esasynda durmuşymyzy gursak, şonda biz ýaşaýşa eýe bolarys. Şonda bizi günä ýeňip bilmez. Çünki Isa Mesihe iman arkaly Mukaddes Ruhy kabul edip, Oňa eýerýänler Hudaýyň perzentleri boldular. Ýagny köne näletden azat boldular, gulçulykdan azat boldular. Hudaýyň perzentleri bolmak biziň halklarymyz arasynda näbelli bolan bir düşünjedir. Çünki bu hakykat aňk ediji bir hakykatdyr. Bu ynsan düşünjesinden şeýle bir belentdir we akyla sygmazdyr. Nädip, bir gul kimin bolan, toprakdan ýaradylan ynsanlar Hudaýyň perzendi bolup biler? Biz ynsanlar üçin mümkin bolmadyk zady hemişe-de Hudaý berjaý edip bilýändir. Hudaýyň häsiýetinde mümkin bolmadyk, akyla sygmadyk zatlary edip bilmek bardyr. Ol Hudaýdyr. Ol ynsany ýaradanda özüne iň ýakyn biri bolup bilmegi üçin we onuň ajaýyp häsiýetlerini we bereketlerini bile paýlaşmak üçin ýaradypdy. Emma boýunbolmazlyk netijesinde günä ara girip, bu gatnaşyk bozuldy. Ýöne Hudaý bu ýagdaýdan hem merhemeti bilen çykalga üpjün etdi. Ýagny Özündäki baky gudratly Sözüni ýer ýüzüne iberip, Ol arkaly günäniň muzdy bolan ölüme, ölümi höküm etdi we Oňa iman etmek arkaly bolsa, Ol ýykylan gatnaşygy dikeltdi. Bizi perzentleri kimin ogurlyga aldy. Bularyň baryna bolsa Hudaýyň ajaýyp söýgüsi we merhemeti diýilýändir. Ogullyga ýa-da gyzlyga alynmak köp bolmasa-da, käbir halatlarda biziň jemgyýetimizde bar bolan zatdyr. Käbir maşgalalar öz çagalary bolman ýagdaýynda, ýetimler öýünden bir çagany ogullyga ýa-da gyzlyga alýarlar. ýa-da ýakyn garyndaşlarynyň çagasyny ogurlyga alýarlar. Meniň özümem on aýlyk wagtymda ejemiň daýzasy tarapyndan ogurlyga alnypdym. Men bu maşgala getirilen günümden başlap, olaryň öz ogly hökmünde kabul edildim we olaryň bütin emläginiň we at-abraýynyň mirasdüşeri boldum. Men ol maşgala bir gul ýa-da hyzmatkär hökmünde getirilmän, bir ogul hökmünde kabul edildim. Meni kabul eden enem-atamyň söýgüsi we aladasynda öz ogly kimin ulaldyldym. Men olaryň maşgalasynda beden taýdan olardan dogulmasam-da, olaryň öz hakyky ogly kimin kabul edildim. Muňa meňzeşlikde, biz hem Hudaýyň yradasy bilen Isa Mesih arkaly Hudaýyň perzentleri bolup bilýäris. Isa Mesihe imanymyz arkaly, bize berlen mukaddes ruh bizdäki gorkyny, umytsyzlygy bizden aýyrýar we biziň kalbymyza Ýaradany bizi söýýän Ata hökmünde, Abba, Ata hökmünde tanadýar. we bizi Hudaýa ýakynlaşdyrýar. Biz Isa Mesihe iman etmänkäk, kalbymyzda bir guluň, hyzmatkäriň, hojaýynyň öňünde bolşy ýaly gorkuda, umytsyzlykda ýaşaýardyk. Hudaýyň bizi kabul edip etmejegini, bizden doly razymy ýa-da däldigini bilmeýän biri ýalydyk. Emma Isa Mesihiň bizi halas etmek üçin eden işlerine, Onuň gökden gelen Halasgärdigine ynanmagymyz arkaly bolsa, bu gulçulykdan azat edildik. Günälerimiziň we Şeýtanyň ygtyýaryndaky gulçulykdan azat edilmegimiziň özi-de Hudaýyň bize görkezen iň belent rehimidir. Emma Hudaý bolsa munuň üstüne bizi Özüniň perzentleri hem etdi. Bu bolsa Hudaýyň akyla sygmaz we bizi haýran galdyrýan merhemetidir. Ine bu sebäpden biz indi gorkyda we umytsyzlykda ýaşaman, Rebbimiz Hudaýyň ýanyna doly ynam we umyt bilen baryp bilýäris. Biz Hudaýa öz güýjümiz ýa-da akylymyz bilen ýakynlaşyp bilmesek-de, Hudaý bize Isa Mesih arkaly ýakynlaşdy we özüne gelip bilmegimiz üçin ýol, hakykat we ýaşaýyş bolan Isa Mesihi bize iberdi. Gadyrdan doganlarym! Belki siz bu wagt hem bir aladanyň, umytsyz ýagdaýyň içindesiňiz. Sizi ünji alada salýan ýagdaýlar bardyr. Siz bu ýagdaýyňyzda sizi söýýän we siz üçin alada edýän göklerdäki Ataňyzyň ýanyna baryň. Ol biziň her birimiziň aladamyzy edýän we hemişe hem gowy maksatlary bolýan söýgüli Hudaýymyzdyr. Kalbyňyzda Mukaddes Ruhuň siziň ruhuňyza berýän Hudaýyň perzendidigiňize güwäligi barmy? Özüňiziň Ýaradanyň perzentleri bolandygyňyza ynamyňyz barmy? Bu ynamy bize nähilidir bir dine ynanmaklygymyz ýa-da pygamberlere ynanýandygymyz ýa-da bir dini däp-dessurlary berjaý edýändigimiz ýa-da gowy işleri edip, gowy adam bolmaga hereket etmegimiz bize bermeýär. Muňa biz diňe Hudaýyň mukaddes ruhunyň kalbymyza gelmegi arkaly ýetip bileris. Mukaddes Ruh bolsa Isa Mesihi tanap, Onuň göklerde Reb Hudaý bilen bir bolan, Hudaýyň älem-jahany ýaradan Sözüdigine, soňra bolsa bizi halas etmek üçin ýer ýüzüne bir ynsan keşbine girip gelendigine, mukaddes we kämil durmuşda ýaşap, Hudaýyň dogrulygyny berjaý edenine. we biziň günälerimizi Öz üstüne alyp, bir gurbanlyk guzy kimin mukaddes ganyny haçdaky ölüminde dökendigine we soňra ölümi hem ýeňip, üçülenji güni ölümden dirilenine we göklere şöhratynda we gudratynda göterilendigine we ozalky ýeri bolan Ata Hudaýyň sagynda oturandygyna we şol ýerden hem bütin adamzady ahyretde höküm etmäge geljegine iman edip, ony kabul edenlere berilýändir. Diňe şonda biz Hudaýyň perzentleri bolup bileris. Köplenç ýerdäki atalarymyzyň balalary bilen ähli zadyny paýlaşyp, bar emlägini olara miras hökmünde berşi ýaly, Hudaý hem Isa Mesihe iman edenleri älem-jahandaky we göklerdäki bar ajaýyp baýlyklaryny olar bilen paýlaşmak isleýär. Şeýle ýagdaýy göz öňüne getirjek boluň. Siz bir ýerde erbet hojaýynyň elinde gul kimin ezýet çekýärsiňiz. Özüňizi bagtly etmäge dyrjaşýarsyňyz, jan çekýärsiňiz. Bu gulçulykdan azat bolmak isleýärsiňiz, emma başarmaýarsyňyz. Ýöne bir gün dünýäniň hemme gowulyklaryna, baýlyklaryna eýe bolan, eli uzadan ýerine ýetip biljek, ähli güýje we gudrata we ygtyýara eýe bolan biri sizi bu erbet hojaýynyň elinden tölenmeli bahasyny berip, töläp, sizi azat etmek isleýär. Diňe bu bilen hem çäklenmän, sizi ogullyga hem almak isleýär we sizi bütin bar zatlarynyň mirasdüşeri etmek isleýär. Siz bu azatlygy kabul edermisiňiz? Bu üçin begenermisiňiz Eger biz özümiziň näderejede günäniň we janymyzyň duşmany Şeýtanyň elinde elhenç we erbet ýagdaýdadygymyzy bilsedik, onda bize rehim we merhemet eden Hudaýymyzyň biziň üçin Isa Mesihde üpjün eden bu ajaýyp gymmatlyklaryna mätäçdigimize düşünerdik we ummasyz şükürler bilen Oňa ynanardyk, Ony kabul ederdik. Şeýlelikde, perzentleri bolan bolsak, onda mirasdüşerdiris. Hudaýyň mirasdüşerleri bolýan bolsak, onda Isa Mesihiň hem mirasdaşlarydyrys. Biz Isa Mesihiň gören görgülerine şärik bolýan bolsak, onda onuň şan-şöhratyna hem şärik bolarys. Hudaý bizi diňe bir günäniň näletinden halas edip, biziň mynasyp bolan gahar-gazabyny bize bermedi. Çünki günäler üçin bolan Hudaýyň gahar-gazabyny Isa Mesih öz üstüne aldy we bu sebäpden hem ezýet çekdi, öldürildi we ruhy taýdan wagtlaýynça Hudaýyň nazary ondan aýryldy. Emma ol ölümi ýeňdi we gelen ýerine, baky mekanyna, göklere şöhratynda göterildi. Isa Mesih özüniň eýe bolan ähli mirasyny özüne iman edenleri bilen paýlaşýar. Efesler hatyň birinji babynda ýazgy bu barada şeýle diýýär, Ol Mesih arkaly bizi gökdäki ruhy ýalkanyşlaryň ählisi bilen ýalkady. Hudaýyň Özüni söýýän perzentleri üçin taýýarlan bereketlerini we baýlyklaryny, ajaýyp jennet mekanyny ynsan ýüregi we akyly hatda aň ýetirip hem bilmez. Olar şeýle bir gözeldir, ajaýypdyr welin, olar hatda hyýal-arzuwlarymyza hem sygmaz. Bu barada ýazgy şeýle diýýär, Hudaýy söýýänler üçin Onuň taýynlan zatlaryny ne göz görendir, ne-de gulak eşidipdi, ne-de ynsan akyly çaklapdy, ýagny hyýal hem etmändi. Bu dünýäde baý adamlar ýa-da patyşalardyr prezidentler owadan şäherlerdir baglary öz şan-şöhraty üçin gurýarlar. we köplenç diňe özleri hem olardan peýdalanýarlar. Köpçülik halk olardan peýdalanyp bilmeýär we ol gurulan şäherler we owadanlyklaryň hemmesi, alyp görsek, wagtlaýyndyr. Döwür geçip, şan-şöhrata beslenen şäherler harabaçylyga hem öwrülip galyp bilýär. Emma Hudaýyň guran jennet mekany bakydyr, sarsmazdyr we şan-şöhraty bütin adamzadyň döredýän iň gowy zatlaryndan hem belentdir. We Hudaý bu jennet mekanyny we ondaky ähli bereketlerini almaga Özüne iman edip, Onuň üpjün eden Isa Mesihdaky gutulyşyny kabul edenleriň her birine mümkinçilik berýär. Diňe bular hem däl, Ýaradan şan-şöhratly Hudaýyň Özi biziň bilen bile bolmak isleýär we ol ýerde bile bolar we biziň aramyzda ýaşar. Onuň mukaddesliginde, şan-şöhratynda we huzurynda perzentleri kimin biz hem ýaşarys. Bu bolsa akla sygmaz ajaýyplykdyr we ynsan kalbynyň aslyna seretsek küýseýänidir. Çünki Hudaý bizi baky ýaşaýşa gowuşmagymyz üçin ýaradyp, munuň kepili hökmünde bize mukaddes ruhuny Isa Mesih arkaly berýär. Hawa, biz bu wagtlaýyn geçegçi dünýäde belki-de dünýä ölçegleri bilen baýlyklara ýa-da nähilidir bir derejä, beýiklige eýe bolup bilmeris. Emma Isa Mesihe iman eden her birimizde Hudaýyň ummasyz baýlygy, akyldarlygy, gudraty we ruhy bereketleri bardyr. we biz diri, baky Hudaýyň bakyýetde ýaşajak we Onuň ähli gowulyklaryny, bereketlerini, ajaýyplyklaryny paýlaşjak mirasdüşerleri, perzentleridiris. Wagtlaýyn ömrümizde Isa Mesihe bolan imanymyz üçin görgülere, kynçylyklara we yzarlamalara hem sezewar bolup bileris. Wagtlaýyn bedenimiz belki syrkawçylyklara we ezýetleri hem başdan geçirip biler. Emma şonda-da biz umytdan düşmeli däldiris. Çünki bize sarsmaz, baky bolan täze beden berilýär. Içimizde bolan Hudaýyň mukaddes ruhy bolsa bize bulary hemişe ýatladyp, bize rahatlyk we umyt berýär. Bu dünýäde başdan geçirjek kynçylyklarymyzda hem Hudaý bizi ýeke goýmady. Bize ýardam etjek we hatda biziň üçin töwella etjek Ruhuny kalbymyza berdi. Rimlere hat bu barada şeýle dowam edýär, Meniň pikirimçe, şu wagtky görgülerimizi bize aýan boljak gelejekki şöhrat bilen deňeşdirip-de bolmaz. Biz ynsanlar bu dünýäde şöhrata beslenmedik we bizi doly bagtly edip bilmejek zatlar üçin we ideallar üçin görgülere duçar bolýarys we kynçylyklara çydaýarys. Emma Isa Mesihe bolan imanymyzy goramak we onuň hatyrasyna görjek görgülerimiz bolsa bize beriljek baky şöhratly ýaşaýşymyz bolan Hudaý üçindir. Ynsan bolsun, ýa-da ýaradylan tebigat bolsun, hemme zat günä netijesinde ahy-nalalar çekýär. Bu sebäpden, Hudaýyň ahyrzamanda hemme zady täzeden dikeltjek gününe diňe bir ynsanlar däl, hatda bütin ýaradylyş hem Garaşýar. Ýazgy bu barada şeýle diýýär. Hudaýyň öz perzentleriniň şöhratyny aýan etjek pursadyna bütin ýaradylyş hem sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Sebäbi ýaradylyş öz islegi boýunça däl-de, Hudaýyň islegi boýunça puşluga tabyn bolupdy. Indi bolsa Hudaýyň perzentleriniň şan-şöhrata gowşan pursadynda ýaradylyş özüniň hem çüýreme näletinden azat edilip, şol şöhrata gowşaryn diýip umyt edýär. Biz bütin ýaradylyşyň şu wagta çenli ahy-nala çekip, burgy-jebirlerini çekýändigini bilýäris. diňe bir ýaradylyş däl, eýsem, gelejekdäki şöhratyň kepili hökmünde mukaddes ruhy alan biz hem ahy-nala çekýäris. Sebäbi biz özümiziň ogullyga alnyp, bedenimiziň çüýremeden azat edilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Biz halas edilenimiz üçin, indi bu umydymyz bar. Ýöne, göze görnüp duran umyt asla umyt däldir. Görüp duran zadyna umyt baglaýan barmy näme? Biz görmeýän zadymyza umyt baglap, şoňa sabyrsyzlyk bilen garaşýandyrys. Mukaddes Ruh hem ejizligimizde bize kömek berýär. Sebäbi biz hatda nähili we näme barada dileg etmelidigimizi hem bilmeýäris. Emma Mukaddes Ruhuň Özi söz bilen beýan edip bolmajak iňňildiler bilen biziň üçin töwella edýär. Ynsan ýüreginiň jümmüşini bilýän Hudaý Mukaddes Ruhuň pikirlerine düşünýändir. Sebäbi Mukaddes Ruh Hudaýyň islegine görä Onuň halky üçin ýalbarýandyr. Biz Hudaýy söýýänler we Onuň maksadyna görä çagyrylanlar üçin hemme zadyň olaryň peýdasyna edilýändigini bilýäris. Çünki Hudaý olary ezelden saýlap-seçdi we Ogluna, ýagny Isa Mesihe meňzetmegi owaldan karar etdi. Ol muny Isa Mesihiň köp sanly doganlarynyň arasynda nowbahar, ilkinji bolmagy üçin amal etdi. Bütin barlyklary gudratynda ýaradan baky sözi Rebbimiz we Halasgärimiz, Patyşalar Patyşasy, Isa Mesih ahyrzamanda ýene-de ähli ynsanlary höküm etmäge geler. We soňunda ähli zady azatlyga, çüýremeklikden çüýremezlige, ölümden ýaşaýşa, tümlükden nura gowuşdyrar. Hudaý ol güni belländir. We ähli wadalaryny berjaý edişi ýaly, bulary hem berjaý eder. Oňa iman edenler, ine bu sebäpden hem, diri umytda ýaşaýandyrlar we ähli zadyň özleriniň gowulygy üçin Rebbiň yradasy bilen bolýandyklaryny kabul ederler we bu kynçylyklarynda hem Reb Isa Mesihiň häsiýetine meňzemeklik üçin jan çekerler. Durmuşymyzda gowy ýa-da erbet bolsun, her bir zat biziň has-da hudaýhon häsiýetlerde terbiýelenip ösmegimiz üçin hyzmat edýändir. Käbir kynçylyklara we problemalara biziň özümizdäki nädogry häsiýetlerimiz sebäp bolsa, başgalaryna bolsa başga adamlaryň nädogrulyklary ýa-da günäleri sebäp bolup bilýär. Bularyň bolmagyna Hudaý rugsat berýär. Çünki olar arkaly biz imanymyzda nirede durandygymyzy ýa-da nähili häsiýetler bizde kemlik edýändigini Hudaý olar arkaly bize görkezýär. Bu sebäpden biz ilki bu problemalardan dynmak barada däl-de, öňürti bularda Hudaý bize näme öwretmek isleýändigi barada oýlanmalydyrys. we Mukaddes Ýazgylarda Hudaýyň bize berjek hakykatlary bilen biz durmuşymyzy üýtgetmelidiris, häsiýetlemmizi üýtgetmelidiris. Hudaý biziň kynçylyksyz, problemasyz durmuşda ýaşap, köne häsiýetlerimizde galmagymyzy islemän, öňürti biziň Isa Mesihe meňzemegimizi Ol isleýändir. Eger biz bulary bilsek, şonda biz, ýagny Hudaýyň niýetiniň olarda hem gowudygyny bilsek, biz kynçylyklarymyzda hem Hudaýyň rahatlygynda we şatlygynda geçirip bileris we imanymyzy berk saklarys. Mähriban imandaky doganlar! Belki-de siz köp aladalaryň we problemalaryň, kynçylyklaryň içindesiňiz. Ýöne bir zady hemişe ýatda saklaň. Biziň Hudaýymyz gowudyr. Siziň üçin söýgüden doludyr. Onuň niýetleri we maksatlary hemişe-de biziň ýagşylygymyz üçindir. We eger biz Hudaýy söýmegi we hormatlamagy dowam etsek, onda Ol ähli zatlary alyp, biziň gowulygymyz üçin ulanýandyr. Gadyrdan ildeşim! Sen günäniň we şeýtanyň gulçulygyndan azat bolup, Hudaýyň perzendi bolup, Onuň baky mekanynda Ol bilen ýakyn gatnaşykda bolmak isleýärmisiň? Bu gulçulykdan halas bolmak isleýärmisiň? Onda günäliligiňi boýun alyp, Reb Hudaýyň öňünde toba et. we seniň günäleriň muzduny tölemek üçin janyny beren Halasgär we Reb bolan Isa Mesihe iman et we durmuşyňy Oňa bagyş et. Şonda sen gepleşigimizde gürrüňini eden ajaýyp wadalara eýe bolarsyň we Hudaýyň perzendi bolarsyň. Kalbyňa, durmuşyňda saňa güýç berjek, kuwwat berjek, umyt berjek Mukaddes Ruhy kabul edip bilersiň. Hudaý günäleriň bilen weýran bolýan ömrüňi dikeldär we täzelär we saňa ebedi gurply ýaşaýşyny berer. Ine bu aýatda berlen ajaýyp wada bilen tamamlamak isleýärin. Hudaý ezelden saýlap seçenlerini çagyrdy. Çagyranlaryny aklady. Aklanlaryny şan-şöhrata besledi. Amen.